to witness the children um working through the medium of Welsh and enjoying all the aspects of uh the Welsh activities that were provided on that day.
Cath Rees ydw i, dwi'n dysgu yn Ysgol St Oswald's yn Dosbarth 2. Fi ydy cyd-lennydd Cymraeg a Dwyieithrwydd yn yr ysgol. Penderfynes i ddechrau'r criw Cymraeg ar ôl mynychu'r cynhadledd Cymraeg yn 2014, a clywais i am yr effaith positif oedd y criw Cymraeg yn ysgolion eraill wedi wneud. Um, so des i'n ôl i'r ysgol a penderfynon ni dechrau criw Cymraeg. Sefydlon ni'r criw Cymraeg fel criw sut mae siarad, achos um, oedd y plant yn moyn dysgu'r disgyblion eraill i siarad Cymraeg. Um, dros y flwyddyn diwetha, mae'r athrawon wedi magu hyder, mae agwedd positif yn yr ysgol gyda'r athrawon a'r staff i gyd a'r plant. Ni'n dysgu gyda'n gilydd uh, a ni'n sicrhau bod pawb yn ymwybodol o beth sy'n disgwyliedig. Mae'r ysgol wedi newid yn llwyr, mae llawer fwy o hyder i ymdrechu. Um, fel ysgol, ni'n cynnal boreion Cymraeg lle mae'r athrawon yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Um, ni'n cynnal wythnos Gymraeg yn yr ysgol a mae bobl yn dod mewn i wneud gwahanol weithgareddau. Uh, ni'n cynnal uh, eisteddfod ysgol. Um, Ni'n cael um, prynhawn darllen lle mae plant yn darllen i'r plant ieuenga yn yr ysgol. Ni'n cynnal gwersi i rhieni. Um, mae'r plant, mae'r ysgol i gyd yn gallu gwneud gweddi'r arglwydd yn y Gymraeg. Um, mae helpwr heddiw yn bob dosbarth. Um, Mae'r plant yn cwestiynu'r athrawon a'r plant ar y carped Ym amser cofrestru, ni'n cyflwyno caneuon Cymraeg. Ym yn ystod ein sioeau Nadolig, ni'n cyfieithu caneuon Saesneg i'r Gymraeg. Ym mae Clwb Cymraeg gyda ni yn ystod tymor yr hydref a tymor y gwanwyn. Rydyn yn disgwyl i bob aelod o staff ddefnyddio'r Gymraeg yn aml, bob dydd. Yym, ni wedi cefnogi'r cwrs sabarthol i athrawon a cynorthwywyr er mwyn hybu'r iaith Gymraeg yn yr ysgol. Os chi'n cerdded mewn i ystafell nawr, mae pawb yn siarad Cymraeg. Chi'n clywed y plant, yr athrawon, y cynorthwywyr, maen nhw gyd yn siarad Cymraeg. Dros y deg mlynedd diwetha, mae'r ysgol wedi newid yn llwyr. Yym,

As Crescent mae siarad our responsibilities are. Mewn Cymraeg ar yr ysgol. Share our learning with parents. 15 minutes lefel Gymraeg to reinforce patrwn y wythnos. Rydym yn chwarae Jenga Cymraeg at, at gyfnerthu patrymau yr wythnos.
Rydym yn chwch boedd wythnos. We set new sentences each week, for example. Beth wyt ti'n hoffi wneud? Beth wyt ti'n hoffi wneud? We record these and put them in a box and each class replies. During our Gwasanaeth Cymraeg, we award a member of each class a try cough and a certificate, siarada yr wythnos. Rydyn yn gyfrifol am arwain gwasanaeth Cymraeg bob wythnos.
Mae'r job drwy ein gwasanaeth Cymraeg is to os oes penblwydd gyda rywun. Bydd enw Sing Penblwydd Hapus.
Enwebais i'r criw sut mae siarad am ei frwdfrydedd yn y Gymraeg. Maen nhw wedi codi profile y Gymraeg yn yr ysgol.
I feel our crew Sut Mae Siarad should achieve this award because it would give them the crowning glory of all the work that they have undertaken and promoted this year.